Phone kha kan heh tikah a ngah ti lo le nan fale kha kan rak ti lo cu a biapa tu kha a vun rak amah tu nih a vun Bojan itu.

Shalom, shalom. Kala patham kan lom e pe me ron kala. Kan kal thei e. Kala bulletin la ro. Amai lama amai lama thu ro. How are you?

Khale kan lungdam e kan lom tle salom salom lungdam dam e. Kan i lawm tuk ee. Kan i dawm, kan i lawm tuk ee. Kan in rak don hna.

kan i lawm tuk ee. a sunglawi mi caan tha caan sunglawi a kan petu kan Pathian ko sia Amen thangthatnak um ko seh. Amen. Keimah nih hmasa bika Pathian relnak ka ngei lai i madi hnuah pumpak thlacam cu rak hawi le thakha kan van sorter te lai. Thiang kan van rel lai. Fimnak ngeih hi suinak in a tha deuh.

Bawipa nangmah nih na rian caah na hawh auhmi a si i an Pathian Bawipa na rianṭuannak hnga ding caah cun timhlamh hmasa i zeizongte kha cawn hmasa rak herh bantukin na bia tlamtling te cawn khawhnak le tu caan hna ah cun Bawipa Pathian

kan ṭhat hna a sau sual ah khan kan dir lai i hla nambar pakhatnak kha kan sa ṭi hna lai. Pathian nih a cabuai zungzal

Le Baibal ca ka rel hlanah a lu cungah chiti doihnak kan i dah lai. Keimah hi a pa zong ka si i a pastor zong ka si caah khan cucu kan i lawmhnak te kha Pathian nih kan theihpiak ve selaw thluachuahnak a cungah tlung seh ti hi ka duh caah Asiahcun nangmah cu na nunnak lamhluan ah thluachuah van duhnak na hmuh zungzal i vawlei thil a hnawngtammi le thil ṭhalo vialte hnulei na thi ti thil ṭha na tuah i kan miphun le kan ram ca le kan biakmi kan Pathian Jehovah Elohim Israel Pathian caah na nun chung vialte na caan hi na hman khawhnak ding caah tuah hin A thiangmi zihmui frankinsen kha kan Bawipa na usa le siah min in a tuah hin na lu ah ka rak in thuh. Hallelujah. Bible tu thiang te khar na ka ban ta lai. Deuthaw runawm mi a ngan sawmthum le pathum a hme hleithum nakin hlei sarih tiangte kha ka hun relṭa lai. Cun Josef kongah a ram cu Bawipa nih thluachuah a pekmi si ko seh. Cung leivan in le dranglei i a ukmi tuk hna i laksawng ṭha bik le ni chungin a chuakmi theitlai ṭha bik hna le a kip nih an chuahter ciomi thil sung hna le hlan liopi in a ummi tlang hna nih an voihmi thil ṭhabik bik hna le zungzal in a hmunmi tlang hna i thei tampi hna le vawlei le a cungah a ummi thil vialte hna an laksawng ṭha bik le purbuk chungah a ummi duh dawtnak cu hi thluachuahnak hna cu Efraim lalram lian dut cungah khan rom hlung hna seh. Hallelujah. No set kha seh a ṭialnak ah cun mu. A unau hna lak i bawi a simi lu cungah cun a hrin hmasa bik cawtum cu lianhngannak a ngei i a ki hna cu fungki an si. Cu ki cun mi kha an dihlak in vanram deng tiangin an suk hna lai i cu miphun hna cu Efraim mi sawng tampi kha an si. Hi hna hi Manasseh thong tampi kha an si ve tiin hika cathiang ah hin kan rak hmuh. Josef kongah Moses nih Kanaan ram an luh lai te ah khan hi thluachuahnak hi Israel cungah a rak pekmi a si ti kha kan langhter ka duhmi a si. Le cu thluachuahnak cu tuchun ni caan ah hin kan biakmi kan Pathian Israel Pathian Jehovah Elohim min in hi Fapa Lalramlianu cungah hin thluachuahnak tuah ko seh. Cun thlacam dingah ka vun cah ve ta duhmi hna cu sianginn a kai thawk ka tein a dih ni tiang le puai kan tuah ni tiang i a cawmtu le sponsor a petu hi Hakha Beth Israel Kohkhan an si ti kha kan ka duh mu. Sianginn a lut ni bakin buai kan lak tiang ah hin anmah nih hin an kan uh, zohkhenh piakmi kan fapa si i cu caah cun hi sponsor a kan petu Halkha Beth Israel innchungkhar kha hin uh, thlacamnak te kha nan kan neihpiak lai i anmah ca zongah hin amah hrimhrim zong nih hin thil ṭha tampi a tuahpiak ve khawh hna nak dingah hin thlarau lei thil le vawlei lei thil tiangin amah nih hin a dirkamh ve hna i thluachuahnak in a lehrulh khawh ve nak dingah khan thluachuahnak te kha piakpiak ding khan thlacamnak te kha kan neihpiu ti kha kan sawm hna le cu vial siselaw kai lawm tuk i Atu thlacamnak tha kan vun nei hna lai i an dihlak tein tha kan cam lai i a donghnak ka keimah in khan tha te lai ka thang a si. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.